Ja, ja, ja, do si mer rëm zur Fotsch 5. Ëmmer schéi moies eng Deelübungen hei maachen, och als Inkling, ne? Sou muss dat sinn. Mir hate lescht Kéier jo hei elo de Level 20 gemaach, mir ginn da elo nach de Level 21 maachen. Dat weisen ech iech, voilà, dat hu mer scho lescht Kéier gesi gehat. Mir gin haut och an de Cop Team Nisport bessen sou den Ufank gin ech iech erklären wou och d'Held eben dobäi war. Voilà hei un schönes Flugobjekt op der Dekelbannstatioun. Wéi gesot erem eng Online Map déi mat den aner Kollege ka spillen. Also de Cop Team Nisport deen huet jo do, wéi hat deen ugefong? Am Summer 2016 war dat eben wou se op der Gamescom zu Kölle. De Moment de Producer vu Splatoon, soumat ass de Nintendo Europe Mataarbechter e wichtegen Announcement gemaach hunn. Doniewent op der gudder Gamescom war dat, ech hat dëst Team deemools och live gekuckt fir mer dat unzekucken, wéi se do esou e klengt Turnéierchech gemaach haten. A wat war deen Announcement? Ma dat zesumme mam ESL Esports Site, ne esl Punkt com misst dat sinn, ESL Europe en plus, ne, giffen si e Splatoon Turnéier organiséieren, wat iwwert 6 Méint giff goen. An dat Turnéier huet deemools Gold for Splatoon geheescht, Eurocup. Also et war wierklech only Europäer exklusiv. An dee Moment war scho bäi Terrell esou, oh mäi Gott, Hype, solle mer net riskéieren, emol eng Kéier matzemaachen, fir eis deen Niveau elo unzekucken, wéi déi Bescht vun de Beschten aus Europa ënnerwee sinn. Well Dir wësst vläicht net, wéi et bäi Team Lëtzebuerg ëmmer war, online-méisseg. Du has eben de Choix, entweder du gëss vun de Japaner vergewaltegt oder du spills alleng. Also an der Equipe war wierklech grausam fir do ëmmer ze spillen, well am am Ranked Modus, ech si gespaant wéi se dat elo am neie Spill erëm handelen, well et war net ele et war net schéin, gleef mer, et och sou Leit wéi de Bovske, déi hunn Splatoon ëmmer méi den de Reiz verluer. Well déi Japaner schonn einfach eng Liga fir sech sinn an déi och Tricker do deelweis erausbréngen, esouguer am normale Standardmodus sinn déi do am No-Lifen. Voilà, wäerten mer hei warscheinlech éischt Kéier eis Rüstung verléieren. Mir hu ëmmer esou eng klenge Safe Spot do, ne? Sou, dëst do geet e warscheinlech riwwer. Jop, si kucken eriwwer. Voilà, esou mécht een dat. Décken E-Sport, ne? An jo, do maache mer eng Diskussioun, maache mer mat, maache mer net mat. Et huet ee missten op d'mannst fënnef, sechs Leit hunn, de Maximum war siwe Spiller gläichzäiteg ugemellt hunn op dem EASL-Site. Do hu mer eis lues a lues da forméiert dozou an och iwwert iwwert d'Méint, et war jo sechs Méint Turnéier, all Sonnden hu mer gespillt, hu mer ëmmer erëm och kleng Wiessel an der Ekipp gehat. Ech kann zum Beispill Kexamaro erwänen oder mam Musa, déi ganz am Ufank gesot, se géife matspillen. Déi aner awer schonn een, zwee Méint hues de gemierkt, déi hu keen Interesse oder se hu keng Zäit, wéi och ëmmer. Leider Gottes war dat dann eben och esou. Mir hunn dann eben och esou Leit gewonn wéi de Reaper, dee mer dann nach als Ersatzmann opgeschriwwen haten, deen awer och herno d'Entscheedung geholl huet fir just d'Ersatz wierklech just nach ze spillen, wëll Splatoon net grad senges ass, mee en awer d'Spill disponibel huet. Esou Leit wéi de Sam waren och eben dobäi, déi och éischter versubbt do waren. An se huet dann emmer e bësse Krämps gehat fir seng 4 Leit dann zesummen ze halen. Voilà, mir hunn elo deen éischte Level fir haut gemaach. Well elo den Announcement vum kompetitiven E-Sport grad hei an Europa, dat gouf virdrun nach net offiziell vun Nintendo en plus, ne, do do wëll ech nach eng Kéier eben d'Reference maachen, esou déi ganz Smash-Gedöns-Community, déi maachen alles op der hir eegen Initiativ, kréie kee Support vun Nintendo selwer, well do esou Producere sinn, déi dat einfach soen nö dass kee competitive dass e Fun-Spill ne do bäissen sech ech Zänn aus a bei Splatoon häss de awer och eng Reach mat E-Sports déi dat och offiziell bëssen annoncéieren an dat gëtt da rëm ignoréiert vun deene gréisste Community am Land oder och vun der gréisster Schmarotzer Community am Land déi jo mat Smash sech just do beschäftegt de Moment. Dass leider esou ne an ech mengen et ass elo Zäit fir de véierte Boss. Nämlech nodeems mer d'Schrëft drun mat de Garnelen nach gesinn haten, d'Iesskultur e bëssen aus Japan haten. Maja, elo ass de richtege Moment fir bei den Zänndokter dran ze goen, den Octodentor. Gudden Iwwergang war dat do mol fir vu menger Säit aus. Ech weisen iech elo just erëm, wéi dee Boss ausgesäit. Dat ass sou eng Aart Fësch, Hai, wéi och ëmmer, komesche Fësch nennen ech e mol einfach. Dir gesitt et do. Ah wat kann mat den Zänn sinn? Mir gesi léiwen déi verschidden Episode vun engem Zant. Et ass, ufanks sinn et déi natierlech Zänn, duerno kréie mer der sëlweger an duerno goldeger an Dir gesit da lo wat ech do muss maachen an e muss all seng Schnëss un eng kleng Bëmchen am Akrot gesat kréien. Géife mer et am Ufank, weess de guer net wat s de muss maachen, voilà hei gesitt der et, esou gesäit dat aus, eng Kéier zack do fräimaachen, mat Knupp, dunn hu mer eng vun 3 Passagë gepackt. Da maache mer lo bësse virun mam E-Sport nach eng Kéier. Also et kescht fir bei deem Turnéier deelzehuelen war wierklech null Euro. Du konntest gratis matmaachen, du konntest dech gratis umellen. Du muss just kucken, dass de eens gëss. Alles iwwert den E-Sport-Site, wéi ech et erwähnt hunn. A mat Team Lëtzebuerg war eben déi flott Idee opkomm fir do matzemaachen. Ech mengen mir hunn zwar och heiansdo geflucht, well den Niveau ass hefteg wann s de géint déi Bescht vun de Beschten aus Europa spills. Mir haten déi grouss Chance géint se all ze spillen, ech erwähne se och herno lo nach eng Kéier. Mee gleeft mer, déi Erfahrung war et wäert, an och wat dobäi erauskomm ass, herno soen ech iech och nach eis. Also, ab September 2016, dunn ass et lassgaangen. Si hunn eis all Mou-, all Woch, also all Sonnde Mëtteg um 4 Auer dann ee Single Elimination Turnéier da presentéiert, wou mer, ufanks hat mer wierklech 70 Ekippen esou, déi matgemaach hunn, duerno ware mer 20 bis 32 nach all Sonnde, wat wierklech eng gutt Zuel ass. Dir musst wierklech mat mol 4 multiplizéieren, Da wësst der wéivill Leit do emmer matgemaach hunn an wann der wësst et ass erëm eng Lëtzebuerg Equipe déi do et vertruet huet dat Ganzt kënnt der, also ech perséinlech sinn zefridde mat där Leeschtung, ech si just extrem enttäuscht vun aner groussen Lëtzebuerger Communities dat déi dat net supportéieren erëm d'Aen zou maachen grad wa se vum E-Sport emmer lall si vun alles wëssen ass just op 11 Männer scho mat engem Ball nach beschäftegt respektiv 22 ass leider esou kann et net änneren an de Kader war eben 6, 7 Leit. An esou ass dat do lass gaang, Woch vu Woch vu Woch eben esou. Ufanks war et wierklech heavy, do hues de op Top 164 Ronne gehat, krus deinst nach vill Win wann s de besser geseedt waars. A mir hunn da elo hei de véierte Boss an dee leschte Mini-Boss dann gebatcht, wiertwiertlech. Lo kënnt herno nach de Final Boss am iwwernächste Part, Part 7 ass dat. An selbst déi Dateien Octodente oder déi Këschtchen, déi mer ufanks haten, déi gesi mer lo net méi. Dat ass déi leschte gewiescht. Dee mäin Favorite war wierklech nach den Octodente hei, well deen eng gewëssen Zeen hat. Also mir kréien eis erëm eng Iwwergangsfrequenz hei, jo. Mir, sou lues awer sécher si mer am Elektro, Riesen-Elektrowels. An kennt gudd Fisch kann jo och mol enger zur Vergiesse ka virkommen wi dat eben esou ass. Mir gin elo an d'Welt 5, do gi mer nach zwee Levels man an et ass elo bessen eng Suchaktioun déi ech och am leschten an der leschter Welt maachen well déi huet wierklech a sech fir do d'Levels iwwerhaapt ze fannen. Grad wanns de déi éischt Kéier spills ass et net grad evident. An dann erklären ech eben nach wat TL do fir Erfolleger krut huet, wat mer déi grouss Chance haten géint Ekippen ze spillen. A sou virun a sou fort. Voilà, mir kucken deem elo hei, wéi et virugeet. Dir mierkt also, och erëm eng ganz Organisatioun, fir do den ESL d'Gedeessems do ze handelen, all Pièce fir hir Spiller ze hunn, ass net sou einfach. An do mierks de eben och, kriss de Respekt virun E-Sport-Organisatiounen, déi richteger sinn an net Mëschtegare wéi mer just hei am Land leider hunn. Do ass alles flësseg gelaf. Et goufen och mat der Community huet een ëmmer nach einzel Saache changéiert, wann ee gese gemierkt huet hei esou gutt kënnt dat awer net bäi de Leit un. An wann ech elo nach hei ka kuerz erwähnen, déi wäert d'véier hei, déi mer elo gespillt hunn, all déi Levels, déi wäert der am Speedrun vum Daniel net kënne gesinn. Gleeft mer et. Dir wäert och wäert wësse wisou déi verschidden a verschidder net. Déi kënn elo am Enn Juli wäert wahrscheinlech op Youtube kommen. Wann dat elo och alles klappt, wann den Daniel sech do dee Weekend Zäit hëlt oder net, dat musse mer och nach eng Kéier alles am Detail oschwätzen. Mee sidd gespaant, do gesitt der dann, wann der gemengt hutt, dat hei wär gutt, hie kann dat nach zéngmol besser, gleeft mer et. An esou ass dat. Dat hei ass eben déi Welt 5. Dir mierkt also, vill, vill méi Saache sinn dobäi komm, vill méi Potenzial de Moment. An ech géif da elo d'Zäit notze fir eben d'Erfolleger vun TL ze erwähnen. Also nach folleg emol schon mol den eischten well mir waren wierklech déi eenzeg Vertriederin aus dem Ländchen hei an desem Turnéier ne an dass déi geso traureg huet elo mengen ech oft genuch erwähnt dat do soss keng asbl'en oder gréisser SARL mechte gern Entreprisen sech domat beschäftegt hun leider Gottes ech mengen hei emmer e klenge Fail nach oder. Nei, nei, mir maachen de Level wierklech ënner Direktors Level 22, d'Sonderschicht an der Schalterzentral. Nei, do gesi se och e komplett neie Feature, dee se awer nach erabruecht hunn. D'Levelshäerten solle e bësse méi kuerz heiansdo sinn. A gleeft mer et, et wäert wierklech nach spaasseg ginn. Also, da war een am am Dezember vu bis Januar, do hate mir esouguer déi grouss Chance, mir waren an d'Top 16 vum ganze vun enger Monthly-Wäertung, also vun engem Mount fir Mount. Do ass an engem Mount véier Mol gespillt an duerch eis Resultater Mir hunn et wierklech gepackt, well mer ëmmer present waren éischtens an och deelweis eng oder zwou, dräi Victoiren heizou kruten. Do hu mer eis do eropgeschafft. Mir hunn dëst Ding um ESL Site Team Lëtzebuerg do stoen. Wann dat kee Succès ass, da weess ech et och net. Am Januar hate mer et dann nach eng Kéier getoppt. Do ware mer wierklech an iwwer dräi Woche länger an den Top 8 vun Europa. Mir haten et leider net méi zum Schluss gepackt, fir och an der Endwäertung an den Top 8 ze si fir kënnen dobäi Enn Turnéier dobäi ze sinn, well pro Mount ass ëmmer eng extra Turnéierphas nach gemaach ginn, wou herno de Gewënner sech da konnt fir déi grouss Finall qualifizéieren. Du hunn mer et leider net gepackt gehat, fir wéinst eng Kéier do mat matzemëschen, mee mir waren no drun a mir hunn eis gutt representéiert gehat an esou ass dat. Lo eben dat Wichtegst, dat d'Endresultat. Mir hunn et gepackt, déi 25 Plaz vun iwwert 100 Ekippen ze halen. Also ech mengen, grad ganz Europa. Mir waren déi eenzeg, a mir si mer och nach, déi kleng Lëtzebuerger, déi et wierklech packen an d'Top 120 do iergendzwéi ze halen. Mir hunn d'Eech ze hi krut gehat, och wa mer heiansdo am Geck emol gesot hu jo sonndes um 4 geet den Training emol lass mat Splatoon. Da mierkt Der wierklech, datt mer eis do den Aarsch opgerappt hunn am Fong. Et waren och heiansdo schlecht Momenter an der Ekipp. Op mengem Youtube Channel hei gëtt et och déi ganz Playlist dozou vum ganze Go for Splatoon. An dat ass och vläicht eng Leeschtung, en Erfolleg fir d'Häll. Mir hunn et hikrut fir all Weekend, fir all Owend. do de moment äh, wirklich alles opzehuelen vielleicht just e Match de war mal futti gang zum Schluss mir das natürlich typisch dann méi entweder mam Erik kun statt dann zusammen gehandelt weil haier an der Fall mal lacht das mal ein könnt zur Aufwieslung ne wusste dat du lascher gehen hun dann raus von mit so was da ne also da wirst du wirklich materiell so schlecht du meist net gehandelt am ganzen e-sport gedönst An esou ass dat. Mir hunn et wierklech all Sonnden och hikritt, als bal quasi vun den eenzeschen Ekippen, fir ëmmer dobäi ze sinn. Natierlech och déi ganz Grouss hunn et gepackt, mee en général, et huet wierklech, et war eng Erausfuerderung. An wann Der e bëssen Anung huet vum ganzen Organiséieren oder esou, et ass net esou evident. An ech bleiwen dobäi, et ass e Succès gewiescht, eng Success Story fir Team Lëtzebuerg. Mat der Wii U nach, well dat war jo wierklech eng Konsol, wou mer éierlech sinn, do huet bëssen d'Aktivitéit bei TL gelidden all déi Joeren. Mä K. Dart Wii U war och net den Hype mat deem ganze Feieropbild. Smash 4 ass a bleift einfach keen Teamspill, et ass en eenzel-egoistesch Spill heiansdo kann ech bal soen, ausser fir verschidde Leit, déi dorannék den Aachter Smash favoriséieren oder och zu véier heiansdo spillen a mat Items sech op esou Matcher eraloossen. Do hu mer och ëmmer Diskussiounen. Mee ok, Smash zum Beispill an TL vill vill gespillt och gehat. Hu meng Nemes esou eng Attitude vu verschidde Leit par rapport zu aneren, dat ass leider esou. Kann man nicht ändern, ist aber esou ne. Also dir hutt elo gemierkt, mir waren dann, mir hunn och soss hu mer näischt erreecht bis op déi déi Plazéierungen. Fir d'Statistikleit ass dat wierklech eppes Flottes, an ech sinn éierlech. Ech hat ni domadder gerechent mat TL, grad well mer ni wierklech a kompetitive Beräich virdrun Splatoon gespillt hunn. Dat war och Neuland fir eis, wierklech muss ee mol eng Kéier soen. Dat vergiessen d'Leit och vläit sou. Ech schwätze vläit och iwwer mir, mir sinn natierlech och net déi Bescht op der Welt oder an Europa, mee wann s de hei am Land näischt hues, du gees mat Null an eppes eran an du packs et awer fir déi 25 Positioun ze hunn, giff ech awer mol behaupten, net schlecht geschafft. Natierlech hei am Land erwaarde sech ëmmer méi. Mee muss ee kucken, wéi dat virugeet, dat Ganzt. Mir hate mat Splatoon 1 do wierklech e groussen Erfolleg. Sou Leit wéi de Gilles ware leider net esou gutt present. De Joé war, dat ass wierklech och nach e Spiller, dee mer, deen e mer doduerch emol nach zu Splatoon méi mobiliséiert krut. Sinn ech och gespannt, wéi dee sech a Splatoon 2 Beweegt, mee och sou Leit wéi den Daniel, deen huet eis natierlech och do gecarried. Mee sou sinn Ekippen alt, dat ëmmer méi gutt a bësse méi Allrounder, géif ech elo den Eric a mech zum Beispill definéieren, déi fir alles iech, déi se heiansdo e bëssen ze gebrauche sinn, heiansdo och net, dat wësst dir, wéi d'Taxe ausgesäit, wéi hei, wou ech grad net eens gi wëll, do dee schäiss Mechanismus net klappt, dat dee Buttek heihinner kënnt, voilà, elo misst et goen, voilà, e bëssen hei Problemer gehat, dat do sinn och sou Phasen am Speedhorn. Déi sinn den Doud. Voilà, mir hunn dann Level 22 gemaach. Mir kucken dann eis nach d'Schrëftroll hei un an da gëtt nach e lescht Level gemaach. Mir ginn e bëssen d'Saache ronderëm sichen. A da war et dat mam Competitive Nispot grad vum Ufank, ne? Ech erwänen elo elo nach e puer Ekippen, déi herno gewonn hunn, respektiv mat dobäi waren op der Grosse Finall zu Paräis am Abrëll. Hei ass nach eng Schrëftroll mat der Existenz vun de Liewewiesen a Splatoon. Voilà, eng kleng Szene mat an och hei bëssen eng Kéier mol e Fail ze ofwiesselen. Ech sprange mol eng Kéier eran, dee Level war esou flott, kann een eng Kéier maachen. Gesitt der wéi dat erausgesäit wann een eng Kéier failt, mä Gott, ka virkommen, esou ass dat. An mer ginn da elo kucken um Level 23, mä ech mengen, jo ech geie mech eng Kéier erof, mir schummen eis eng Ronn no där do Szene, dat war dann den nächsten Doud. Hei wéi gesot den Death Counter, esou schlëmm ass deen hei net. Voilà, mä ech pauen dann do mol erëm schéi brav erop, dat geet dann och, dat wäert ech an deem hei Level vill vill méi benotzen, fir dat mer e bësse besser virukommen. An da si eben nächste Part, oder ech mengen ech ginn dann hei och nach e puer Levels sichen, dann deen aner Part, ginn dann déi lescht 4 respektiv 5 Levels gespillt an dann Part 7 ass den Endboss drun. Voilà, 23 Schwämme am Kreuzverhör. An duerno ass eben nach d'Sich vun de leschte Levels am gaangen an ech erklären eben elo, wat ee konnt um ganzen Turnéier gewannen, wat Nintendo do matgesponsert huet, matorganiséiert huet mam ESL-Site, well dat war wierklech interessant, ne. Ech hat jo schonn erzielt, dat pro Mount dann nach sou Monthly Finals waren. Déi bescht Ekipp vum Mount konnt sech da qualifizéiere fir um Enn zu Paräis, war dat och op der Lan, déi éischt Lan, déi Nitendo dann organiséiert huet, och mat Splatoon. Wéi se et gemaach hunn, ass mir nach ëmmer e Rätsel, mee et huet iergwéi geklappt. Konnt dann do sech qualifizéiere, wéi gesot. Déi bescht 4 aus Europa kruten dunn Gewënner, eben eng Nitendo Switch vun enger Ekipp, Wéi en dat war erklären ech och elo kuerz. Hei ass dann och nach d'Schriftrolle vun dësem Level, déi ass och funny gemaach. Mee ech erwänen elo eng Kéier och déi Ekippen, déi och während deene 6 Méint virbäi maachen. Op der éischter Plaz has de déi däitsch Extermination. Dann has de Cooldown Splatoon aus Frankräich, Rising Moon, Oviedo Hokusai aus Spuenien, also och Rising Moon war aus Frankräich, Oviedo war aus Spuenien, Cream Fresh, dat war eng europäesch, däitsch, hollännesch, franséisch, belsch Ekipp. Du has nach Team bei, déi och nach en Amerikaner souguer nach dobäi haten. Dat war eng bëssen eng Diskussioun ufanks, däerf en iwwerhaapt matspillen, däerf en net matspillen? A schlussendlech hu se sech awer dofir entscheet, fir en net méi ze huelen. Et war e bësse méi Gedeessems do, mee esou ass dat eben, wann ee seet, et hält ee regional Turnéieren oder net. An dat Flottst ass, mir vun Team Lëtzebuerg, mir haten d'Chance géint. Quasi jiddweree vun deenen ze spillen. Mir hu gëtt Extermination ganz zum Schluss konnten eng Kéier spillen. Cool Down Splatoon haten mer och als Géigner. Rising Moon hate mer souguer zwee oder dräi mol. Oviedo Hokusai hate mer jo souguer och hir zweet Ekipp eng Kéier kënne spillen. Cream Fresh hate mer och am Dezember eng Kéier, wann ech mech nach dru kann erënneren. A géint Team Baye sinn ech mer elo net méi sécher, ob mer déi haten. Mee ech mengen, déi hate mer net, well déi och wierklech just d'Halschent matgespillt hunn. Déi hunn et wierklech esou gemaach, déi hu sech ee Mount do erugesat, déi hu souguer Extermination geschloe gehat an hu sech qualifizéiert gehat fir d'Ofschlussturnéier. Do mierkt een, et kann ee verschidden Taktiken hunn, entweder et ass ee gutt oder et ass een net gutt, ne? Esou ass dat. A wierklech, déi haten d'Chance, fir herno zu Paräis Top 6 respektiv Top 4, erklären ech och elo nach eng Kéier, wat dat war, se konnten eben eng Switch gewannen. A mir haten eben déi grouss Chance selwer vun Ufank un dobäi ze sinn, bei der ganzer Entwécklung vu senger Community. An dann war eben zu Paräis déi ganz LAN war folgend, déi bescht 4 Ekippen hu géintenee gespillt an da war eben nach Cooldowns, Platoon an Oviedo, Okusai, déi haten nach déi grouss Chance fir am Abrëll esou eng 20 Minutte laang um Livestream kënnen en offizielle Match vu Splatoon 2 ze spillen, e Showcase Match huet een deem englech nach deemools genannt oder Show Match. Dat war eben och fir si eng grouss Chance. Wien och gewonn huet, war net Extermination, dat war eng bëssen Iwwerraschung. Extermination ass vum Turnéier bësse geditscht ginn, well dat waren och, do sinn deelweils 16 Jähreg an der Ekipp gewiescht, déi hunn net d'Erlaabnis vun den Eltere krut fir matzekommen op Paräis an doduerch hu se da gelidden an och d'Turnéier net gewonne gehat. Se si wierklech an der Halleffinall direkt erausgeflunn géint, et war Team Bae mengen ech en plus, jo. An de Gewënner, iwwerraschenderweis, war Rising Moon, déi Team Bae enno geschloe haten. Dat war wierklech eng iwwerraschend Ament, domat hat kee gerechent an och d'Fransouse selwer net. Heemvirdeel vläit, dat ass och eng Diskussioun, kann eng Kéier erageien oder net, muss ee kucken. A Banning System kann ech och eng Kéier erklären, do huet ee mol gemierkt, déi ganz Entwécklung vun engem, vun enger kompetitiver Zeen, deen ass och do mol gemaach ginn. Esou, elo mol lescht Live Lei gepackt, dee mierkt also, dat do war mat de Schwämm, dat war net sou evident, et waren genuch, eng Heedenaarbecht, nennen ech et mol einfach. A mir hunn et awer hikrut. A lo zum Schluss eben e bëssen eng Schrëftroll erëm kucken, wat déi ass. Nämlech hei gesitt der elo DNS a Form vun enger Musek vu Splatoon. A ween d'Musek e bësse liese kann, dat ass d'Intro-Musek vu Splatoon och, respektiv d'Boss-Musek. Ech sinn och net sou kéng an der Musek. Ech hat dat e bëssen eng Kéier gemaach an der Schull. Ech hat souguer quer ebe Blockflöte missten op Set herno spillen an dat dat war ass och nach en aner Joergang esou ass dat deen Zeider e bessen ewéi och dat hei am Land de Fall war bei engem fucking Proff also wéi gesot dee ganze Banning System kann ech elo nach e bessen erklären elo zum Schluss si mer hei vum Paart ginn Ufanks hat een eben all Ekipp konnt dann entscheeden ech spillen eng Map déi aner spillen eng Map an de Gewënner respektiv Verléierer konnt eng wielen An no zwee, dräi Méint ass do dee ganze System op d'Kopp gehäit ginn. Do hunn d'DSL-Leit der Art d'Maps mol just zur Verfügung ginn. Wäert ech denken, wisou? Ma aus dem einfache Grond, et huet ee gemierkt, um kompetitiven Niveau si verschidde Maps duerch Leckzeenen, duerch Manipulatiounszeenen etc. Déi si wierklech fir ze katzen. An do huet ee sech dozou entscheet, der puer erauszehuelen. Et war och déi Phas, wou d'Splatoon-Produceren net méi Updates erausbruecht hunn. Dat heescht, dat konnt net méi gefixt ginn. Do huet een dann de Kompromëss gemaach, dat siwe Maps pro Mount, Auserwielt goufen. All Ekipp konnt der zwou Bänne no engem ofwiesselnde System an da war eben herno nom Ranking vun enger Positioun konns du entscheeden, wat gëtt als éischt gespillt, wat gëtt als zweet gespillt an dat drëtt war dann automatesch. An sou has du dann dräi Maps zesummen. An da si mir dann och, wéi seriö dat Ganzt ka goen. Wisou dat in-game net war, dat muss een dann Nintendo erëm froen. Mee wéi gesot, Splatoon 2 gëtt dat jo e bësse vläit anescht als gehandelt. Dat gi mer och am nächste Part wëssen. A wéi de, wat och ganz, ganz wichteg ass, du hues vu September bis, bis Mäerz och e bëssen d'Entwécklung vu verschiddenen Ekippen gesinn, wéi déi sech virugebilt hunn. Bei eis war och e bësse méi een ee Floss op d'Bänk hir dran. Also do sinn och Matcher gewiescht, déi hu mer nach schéin ëmgedréint zum Schluss. Ech mengen, et war déi zweet oder drëttlescht Woch, wou mer eis enke gutt representéiert haten, oder souguer dee leschte Match, wou mer do, zweetleschte Match vum ganzen Turnéier, wou mer nach de Comeback realiséiert haten an der Verlängerung oder esou. Dat is esou Passagen, dat ass einfach flott. Ze gesinn. Leider hu mer dann eis dozou entscheet bësse manner zu Splatoon opzehale well mer Splatoon 2 schonn wäerten erhoffen. Mee ech giff awer soen dat ganzt war dowäert an dir hutt eben elo déi ganz Ufanksgeschicht vum kompetitiven E-Sport dobäi matkrut. Dir wësst also et war eng Lëtzebuerg Ekipp dobäi déi huet net Zwou Zuelen an en F heescht och net aner spotten, wat och ëmmer. Do ware mir dobäi. Mir si keng asbl, mir sinn einfach eng Amateurekipp, soen ech och nit aus. Just for fun, als Hobby schwimme mer zesummen. Ob mer eng Kéier iwwerhaapt jee ganz uewe wäerte stoen iergendswou? Wahrscheinlech net. Ech loossen iech. Merci fir d'Kucke. Bis dann. Ciao ciao.